ndĩna ngatho nyingĩ mũno mũno thĩinĩ wa mwathani nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke wa kũgomana rĩngĩ thĩinĩ wa televishoni kana kompyuta yaku harĩa hothe ũngĩkorwo ũgĩtũthikĩrĩria kana ũkĩrora televishoni ya- ya- ya- ya- mahinda-inĩ maya nĩ ngwenda tũgĩe na mahinda makuhĩ mũno ta ndagĩka ikũmi kana kĩndũ ta kĩu cia kũgayana kiugo kĩa ngai na nĩ ngwĩtĩkia atĩ nĩ ũkũrathimwo

kana mũthikĩrĩria wa kiugo gĩkĩ na kũrotuĩka atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mabataro maitũ mothe nĩ makũ- nĩ makũgĩa na solution na kagĩa na magĩa na anja hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩigua kiugo gĩkĩ nĩ twacokia ngatho nĩ kiugo gĩaku ngai tondũ kĩ muoyo na nĩ twakĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mwathani witũ amen amen muthenya wa umuthi tukurora kiugo tukuona thiini wa ibuku ria akorintho wa keri akorintho wa keri uh, ithano chapter 5 na tuguthoma muhari umwe wa mirongo iri na imwe akorintho wa keri

that we might become the righteousness of God in him ndeto iria cirario haha ciĩgiĩ jesu mũhonokia witũ na mũkũũri witũ atĩ we ũrĩa ũtoĩ mehia rĩ ngai nĩ atũmire atuĩke mehia handũ-inĩ haitũ na gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ atĩrĩrĩ nĩgetha ithuĩ twarĩ ehia rĩ tũtuo ũthingu wa ngai na ũndũ wake kana thĩinĩ wake kiugo gĩkĩ nĩ kĩnene mũno mũno mũno tondũ kĩ- twarĩirie ũhoro wa ũthingu witũ gwakorwo kwĩna kĩndũ kĩra- kĩra- kĩragia andũ nĩ ũrĩa tũngĩtuĩka andũ etĩkĩrĩku na athingu mbere ya ngai na andũ magaingĩrio thĩinĩ wa maũndũ maritũ mũno mũndũ akĩgeria gwĩtĩkĩrĩka na, kũ, na kwendwo nĩ ngai na haca werora thutha waku hanini ciumia igĩrĩ ithatũ ona kana ira warora kana no wĩtĩkĩrĩke we mwene ũkaremwo nĩ kwĩĩtĩkĩra ona ũkona ta ngai angĩkũrega kũringana na maũndũ marĩa ũrona no nĩ ngwenda gũkũrehera kiugo mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ ngai rĩ ndarahũthĩra history yaku ya ira kana iyo na ndarahũthĩra last week na la- kana last year arĩ na basis ingĩ arahũthĩra atĩ we ũrĩa ũtoĩ mehia kristo jesu wa ngai rĩ nĩ atuirwo mehia nĩgetha we rĩ wĩtĩkĩrĩke ta mũndũ mũtwe mũthingu thĩinĩ wake kristo jesu ũndũ ũyũ nĩ mũnene mũno na nĩ ũremaga andũ ona aingĩ mũno gwĩtĩkia tondũ mũndũ ang- akũigua tarĩ kĩũndũ kĩritũ mũno atĩ pasta no arũgame television-inĩ oige atĩ niĩ nĩ nduĩtwo ũthingu wa ngai angĩkorwo nĩ wamũkĩrĩte kristo jesu na agatuĩka mwathani na ũgaciarwo rĩngĩ thĩinĩ wa family ya ngai rĩ nĩkĩ kĩratũma wende kũi- eh, kũrehe evidence ĩngĩ kaĩ gũciarwo rĩngĩ arĩ kuga atĩa kaĩ gũtuo mũ- mũ- mwana wa ngai arĩ kuga atĩa Ka- kaĩ arĩ atĩa ũtuĩkĩte agĩkorwo ti gũtuĩka ũtuĩkĩte mũthingu maandĩko moigĩte atĩrĩrĩ ũhoro wa injiri paulo akĩwaria rĩ awarĩtie koiga atĩrĩrĩ thĩinĩ waguo rĩ nĩ kũguũrĩtio ũthingu akĩarĩria aroma nĩguo igire I- in it in the gospel there is a revelation hena ũguũrio wa ũthingu ũtararũmĩrĩra mũtaratara wa watho no ũrarũmĩrĩra mũtaratara wa ũtugani wa ngai thĩinĩ wa kristo gwakorwo gwĩ kĩndũ kĩguũranĩrie rĩ tiga gũtuĩka reconciled ha igũrũ harĩa eh, kuma 16 ũngĩthoma rĩ ũkuona maũndũ manene mũno marĩa ngai ara- a- atarĩirie na njĩra ya roho mũtheru akiuga ũrĩa tũtuĩkĩte ciũmbe njerũ tũgarũrwo rĩtwo tũgatuĩka andũ e- e- erũ to gũtherio nĩ thakame nĩ kũciarwo rĩngĩ andũ brand new na ũndũ ũndũ ũcio kuga atĩrĩrĩ to kwerũhio twerũhĩtio no mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa kristo atarĩirwo atĩ nĩ mũndũ mũthingu implication nĩ kuga atĩa ngĩũka kũrĩ we ngwĩre atĩrĩrĩ tiga gwĩtarĩra maũndũ ngai ataragũtarĩra tiga gũtara atĩ wĩ mũndũ mũũru ngai atagũgũtarĩra wĩ mũndũ mũũru kũrĩ na ũira wĩ mbere ya ngai ũkwĩgiĩ we na ũira ũcio nĩ mũrũ wa ngai we mwene kristo jesu ũrĩa wakuire akariũka akambata igũrũ agaikara guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa ngai arĩ evidence ya ũhonokanio na ũkũũri waku angĩkorwo hena evidence mbere ya ngai rĩ we evidence ĩno yaku ya kwĩĩta mũndũ tarĩ mũthingu rĩ kwĩĩta mũndũ mu- mu- mu- mu- mũthũku tondũ wa- wa tũwĩko twaku tũigana ũna rĩ let me tell you ũndũ ũcio ti evidence ĩretĩkĩrĩka matu-inĩ tondũ ndũkweheria jesu ũhagĩre evidence yaku hau haleluya nä ndä raigua wega må no ngä igua atä rä rä hakwa niä na haku we o nawe

angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩrĩte jesu na korwo ndwĩtĩkĩrĩte jesu atuĩke mũhonokia wa ngoro yaku tiga kũrega maũndũ marĩa mega tiga kũrega maũndũ ma ũtugani wa ngai ĩtĩkĩra atĩ wĩmũrekere maũndũ mahia maku nĩ moe ndeto ciaku nĩ cigu- cigurikĩirwo maũndũ maku nĩ marĩkio nĩ mũhonokia tũkũrĩkĩria hau mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩkorwo na kĩũrio gĩothe no ũtwandĩkĩre na thimũ kana ũtwandĩkĩre na email o ta ũguo ũrona thĩinĩ wa screen nĩ ngũhoya atĩ ngai nĩ agũtũhe kanya kangĩ ga kũgomana nĩgetha twarie ndeto ici makĩria ndoiga atĩrĩrĩ wĩ mũrathime na wĩtĩkĩre wĩ mũrathime amen